Dɛn paa nti na Nana Addo pɛ sɛ ɔfɔɔse ara na akonnwa a JB Danko a wanhu da ɔpɛ sɛ ɔde no tena so? Mepakyɛw, ɛyɛ nnoɔma mmienu. Nneɛma mmienu.
Nnoɔma mmienu a ɛsɛ sɛ Ghana man nyinaa te aseɛ. Okay. Nnoɔma mmienu.
Nneɛma mmienu. Nnoɔma mmienu. Okay.
Nti, two things.
Two things.
Na mesrɛ wo, ɛyɛ good sɛ wabɔ Nana Addo Dankwa Edi ɛyɛ president ɛne JB Dankwa na yɛkasa me yɛnfa ɔkyeman ɛnka ho ɛkyerɛ sɛ in 1954 Ghana ni biara nim sɛ ɔkyeman tu tia JB Dankwa. Wɔn to aba tia.
Etia no. Na ɔkɔpɛ dɛn?
Ɔkɔpɛ sɛ ɔkɔ parliament no first parliament no ɔde ne ho fɔfɔre mu. Akyemfoɔ nankasa tu tia no. Tu tia no nti mesrɛw asɛm biara ɛbɛka no Ɛne sɛ bi a yɛrebɔ wɔn aba so anaa yɛrebɔ wɔn akyi a, ɛyɛ dɛ. Ofori Panyin Royal House akyemfoɔ nyɛɛ bɔne biara. Akyem nso, ɛgu ahoroɔ mmiɛnsa. Yɛwɔ Abuakwa, ɛno na yɛreka wɔn asɛm yi. Yɛwɔ Bosome ɛne yɛwɔ Kotoku. Ayi, Akuffo Addo mo ne Danquah mo deɛ no yɛ akyem Abuakwa. Ɛna meka sɛ mma obiara mmlɛ mu hɔ na wɔto wɔn aba ma CPP. Wɔanto aba mma Dankwa. To wɔn to aba tia JB Dankwa. To tia no nti nnɛ nso nea wɔn hwehwɛ. Ɛno na people teacher bi win yɛ no. Ɔbɛyɛ people so those days ɛnɛ deɛ wɔn ɔno wɔn ne nua ne wɔfa ase no. Na wɔfa ase no people teacher then. Ɔto tia no. Ɛto tia no wɔn to tia no. Ɛhyia no ɔdwa wɔ lukura kɔ. That time yɛ sɛ kurobo adusɛ ekodi three months wɔ hɔ yɛ campaign ɛma yɛ to tia JB Dankwa. Nti yɛma Ghanafoɔ nte ase. Ɛna afei nso, biribi bia a saa abusua no rehwehwɛ no, wɔn mpɛ mfa nkɔ akyem o. Hwɛ Rawlings baeɛ ne yɛse ɔyɛ tribalistic and indeed he was. Ghana deɛ a na yɛsuro nɔkorɛ ka. Asogya ne polisi ne baabiara ɛwɔfoɔ nko ara na na yɛfa wɔn. Na ɛnyɛ ne fiefoɔ o. At least na ɛyɛ ɛwɛ land woyɛ votarian a wobɛnya adwuma ayɛ as against anakan na obiara nim the records are there but wei mu deɛ no ɛyɛ worse than nea Rawlings ɛyɛ no wei deɛ ɛyɛ saa fie hɔ no nko a nti akonnwa yi a wabɛdi Eight years yi, wɔn a ɛho kyere wɔn wɔ Ghana ha no, mpakyɛw, akyemfoɔ ka ho. Deɛ ɛka wɔn a wɔn atɔ, wɔn sɛ restricted to ne fiefoɔ. Okay. Ɛno ne adeɛ sɛ Ghana man ɛte aseɛ. Na two things na mekaeɛ no, sɛ ɛsɛ mehyɛ aseɛ, ɛne sɛ, mpakyɛw metumi to aso. Oh, kɔ.
Two things. two things no, two things no, Ɛno nso yɛ two things a akyemfoɔ, mpakyɛw me ka akyem a, obi a ɔtie me biara sɛ me hu sɛ, ɔhu sɛ I'm using it in a certain context, I'm talking about the Ofori-Panyin Royal House, nti woyɛ ɔkyeni na woretie me a, I'm not talking about generally akyemfoɔ but edin a ɛyɛ sɛ mebɔ no no. Okay.
Now, wɔn kyi nneɛma mmienu wɔ Ghana ha, ɛyɛ Asante ne Kwame Nkrumah. Ka bio. Wɔn kyi Asante koraa ɛna wɔn kyi Kwame Nkrumah. Wɔn sɛ sɛ nyɛ. Wɔn wɔn haw nyinaa no ɛyɛ Asante. Asante ɛbɛ ewiase. Sɛ Asante ni hɔ a, eh. ka wɔn adwene yɛn sɛ wɔn di Akanfoɔ nyinaa so wɔn adwene no no. And for that matter Ghana nyinaa. Okay. Ɛna Asante wɔn nti wɔkasa no wato sɛbi. Ɛna nea ɛwɔ mu abufu koraa sɛ ɔwɔ baabi na ɔka twi a ɔhu sɛ woka twi wɔ Ghana ha first and foremost woka sɛ woyɛ asante ɛno na ɛha wɔn no aha ɛna afei nso politics no mhm. sɛ nyɛ Kwame Nkrumah nka wɔn adwene yɛ wɔn sɛ JB Dankwa ɛbɛyɛ first country nti nneɛma mmienu no na ɛha wɔn wɔ history mu Ashanti empire a yɛnka Akyemabua kwa empire Ɛna the preeminence of Ghana the founder of the nation ne yɛn ka JB Dankwa sɛ ɔyɛ founder of the nation ɛsi wɔ yie paa oh. na sa ne these are the two things two things ɛhɛ these are the two things nti ɛsɛ Ghana fo te ase ɛsɛ yɛte saa deɛ wɔ yɛ ase a yɛbɛte agyapadeɛ deal no ase na yɛbɛsan so ate founders day no ase after that no. Bloggers no montwitwa mfa nkɔ baabi a na debate na ɛnde because biribiara wote ase awie a ɛte sɛ football 90 minutes no so wie a yɛwie sɛ obi afiri park hɔ na ɔkɔ baabi a ofiri bae. Yɛntoa so. Eti saa two things no ɛyɛ dɛn na saa two things wanya aka dada sɛ Eh, Ashanti Empire and then Kwame Nkrumah becoming the founder of this country. Na sɛ nka nyɛ Kwame Nkrumah a, nka JB Dankwa bɛyɛ the leader of this country. Sure. Ɛna sɛ nyɛ Asante a, ka wɔn adwene yɛ wɔn sɛ wɔn na wɔn yɛ akanfo, wɔn bɛdi akanfo nyinaa so. Biribi biribi so wɔ hɔ bio ma wɔn ayɛ a. na anka wɔn de pɛ saa tumi no a wɔyɔɔyɛ a ɛnso wɔn nsa nka. Ne nyinaa firi beginning no mekyerɛ ase yɛbɛba abɛsi so pɛpɛpɛpɛpɛpɛ nti ɛsɛ sɛ ashanti na ɛwɔ history mm-hmm. ɛna nkroma deɛ no yɛ politics nti ɛsɛ yɛ starting from the historical background historical background no nyinaa ne sɛ na akanfoɔ nyinaa Yɛreka Twi no, ayifoɔ na ɛdi yɛn so, ɛyɛ Denkyira. Twifo Denkyira.
Denkyira yɛ ɛyɛ Denkyira, wɔn capital yɛ Dunkwao, na traditional capital yɛ Dwokwaa no, na wɔn wia capital no yɛ Abankɛseɛ so. Okay. Ɛhɛn, na wokɔ Kumasi, bɛkɔ yɛn akyi, wɔn nyinaa ɛyɛ wɔn asase. In fact, nka about one third or half of nnɛ Ashanti region deɛ, about half of Ashanti, na ne nyinaa yɛ Denkyira asase, na wɔn te Asanteman mu ha. Ɛko no na ɛma yɛpam wɔn kɔɛ. Na bere a Asantefoɔ dii Ntimi Gyakari so nkonim no, na ɔsɛe tutu yɛɛ ne sɛ wɔn mu a na ɛsom Denkyira no, nnɛ Asante na aba top. Nti ɛsɛ sɛ obiara bɛsom Asante.
Ɛyɛ Asen, ɛyɛ Akwamu, ɛyɛ Denkyira, ɛyɛ Adanse, ne Akyem. Akyem three ne nyinaa ɛsɛ obiara bɛhyɛ wɔn ase. Wɔn mu aka no te aseɛ na na akyemfoɔ so wɔn mu nte aseɛ. Ɛyɛ denkyira na ɛdi yɛn so. Denkyira no hɔ a yɛnyɛ yɛfa ahodie. Ɛno na ɔsɛe tutu kɔ akɔtwe wɔn aso a wɔn hu ne nyansa. Ntɔkwa no nsi wɔ akyem land o. They were very smart. Wɔn ba asen hɔ baabi wɔn ba very far a na asantefoɔ ani nni wɔn ho so sɛ wɔn na ɛbɛstate. And they selected best ten hunters. Wow. And they will be the best ten shooters. Na wɔn kɔ lay ambush. Time wɔtwa nsuo na pɛw. The rest is history. All right. Na yɛde ɛɛ eh, opokuware na yɛ teenager na yɛde ne si akonnwa so. Yɛde ne si akonnwa so no. This time instead of Ashanti going there, mm. akyem sɛ wɔsɛ tutu koraa yɛku no na akwadaa ketewa wei. Ɛno na wɔn di mirika ba Asante sɛ yɛbɛkye second chief no nso twa ne ti nti kagyetia na wɔn ku yɛ ɛno na wɔn kɔ hyehyɛ mpaboa bi asantefoɔ hu no bi da na wɔn sɛ mu mpaboa wɔn de bɔbɔ life ɛno ne ahantan wɔ a asante defeat oh. the ahantan wɔ sɛ mo yɛ ahantan no oh. fɛ deɛ mo twa nsuo kura ne yɛ mɔto ayɛ kuma sɛ ne yɛ anti ah, asante frɛ wɔnom sɛ wɔn yɛ ahantan fɔ ahantan fɔ ɛno ne de ahantan wɔ no asante ɛnyɛ ahantan yɛ wɔ ɔnyɛ oh, ahantan wɔ western region western region ɛɛ eh, had nothing to do with this one but na wɔn refer to ɛyɛ. Akyerɛ boakwafo yi. Ɔsɛ woyɛ ade ohun sɛ wo read history book bi a ɔsɛ this war has got nothing to do with the hunter people of the coast that's right but rather the behavior of the Akyema boakwafo people.
Eti na Asantefo refer to Akyema boakwafo no sɛ wɔn yɛ ahantan nti mo atumi atwa nsuo kura aba yɛn yɛ tɛrɛti ha. Aba yɛ tɛrɛti mo san hyehyɛ mpaboa kama mo de bɔbɔ life wɔ Kumasi ha ti they were rooted mercilessly ɛna from that time no wɔn bɛ hyɛ. Asantefoɔ ase. Twerɛ bi a wɔn twa wɔn history wɔn si no one has ever colonized us before mepa kyɛw. Obi bia ɔka twi wɔ Ghana no wahyɛ Asantefoɔ ase pɛn. Obi bia because at one point or the other mm -hmm. they were all serving Denkyira okay. and after the fall of Denkyira mm -hmm. Ashanti ruled everybody. All right.
Ɛyɛ pono o ɛyɛ dɔmaa o ɛyɛ akyem o ɛyɛ hwan o nti ɛno deɛ I mean there is no doubt about, about that. that. Now wɔn bɛ hyɛ asante ase no anyɛ wɔn daa ade mmerɛ bi wɔn hwehwɛ wɔn fa ahodie nti 1874 mhm. a sagrenti war no ɛsɔre yɛ no instead of fighting for their masters if I should put it that way mm -hmm. Ashanti they rather fought on the part of the British. Oh, okay. Uh -huh. So, ọmọ ni aborɔfo no ka bɔ mu. Ọmọ kɔ boa aborɔfo. Ɛkutia Ghana. Ɛku ɛku nya Ghana ɛkutia Asante. Ɛdɛbi sɛ Ghana fo.
Okay. Eh, ah, okay. Ɛkutia bibifo no. Eh, wɔn mu ni anu. Ɔno ani kurom fo no, ɔno mu ni yɛ baako kutia o. Nti Asante ɛtɔ fam ɛna ɛmu ɔmo nya wɔn freedom koraa a Asante ɛntumi ɛni wɔn so biom and indeed you know that after 1874 Sagranti war no Asante empire no afɔlo koraa. Ɛfɔr wiei no, na wɔrepɛ means bi a wɔn ne Asante bɛyɛ pɛ. Na wɔdwene ho ara no na wɔhunu sɛ adeɛ baako pɛ na ɛdifferentiate Ashanti and Akyem. Na anka ɛyɛ empire no, empire no agu. Na seesei deɛ yɛka Ɔkye man a, na yɛka Asante man a, obiara bɛka sɛ Asantehene te kɔkɔɔ so. golden stool a wɔkyɛn hɛn no deɛ ɔno ɔte dua so the black stool nti ɛsɛ yɛyi firi hɔ na
yɛne wɔn ɛyɛ pɛ. asante hene te gold so. sika kɔkɔɔ so wimpɛ mu ɛsi edu ɔte sika kɔkɔɔ so ɛyɛ sika dwa kofi. ɛna yɛbɔ ɔkye hene so. ɛyɛ black stool akonnwa tuntum. ɛyɛ ɛyɛ dua.
aha ɔhene biara te so bi wɔ ghana no. ɛyɛ dua. nti sɛ sika kɔkɔɔ no efiri hɔ a yɛne wɔn ayɛ pɛ. okay. yɛne wɔn ayɛ pɛ nti kwan biara ɛbɛfa so sika kɔkɔɔ no bɛfiri hɔ no ɛyɛ sɛ ɛfiri hɔ nti mmerɛ a asante aborɔfo ɛyɛ wɔn adwene sɛ 1900 wɔn kɔpɛ sika dwa kofi n'akyiri akwan na wɔn akɔ no wɔhene a akyire yɛ bɛfrɛ no Ofori Atta di First a na ne fie din yɛ Fredua Agyeman. Ma me mmɔ ne full name na wɔn hu sɛ menim nea meka. Okay. Kwadwo Fredua Agyeman a na ɔyɛ Ɔkyɛnyina Amoako Atta Wɔfa ase wɔ Nyamforo Akonnwa no. He enlisted in the Royal West Africa Frontier Force. in order to join the expedition to Ashanti to go and take the golden stool. Oh. Yes. Nti oh. ɔne wɔn ɛkɔe. Na obiara nim sɛ golden stool even though the Ashantis were defeated in the Yasantewa war, their pride was kept intact. Golden stool na aborɔfo no ntumi amfa nkɔ. Na mmom no, 1896 deɛ, na yɛakye prɛmpɛ de no kɔ Seychelles. Enti aberɛ a Ofori-Atta yɛ Fredu Agyeman-Nyi ba bɛforo akonnwa kɛseɛ, yɛ nananom akonnwa kɛseɛ a ɛyɛ Ɔkyeman akonnwa no, ɔba bɛforoe pɛ na ɔhuu adeɛ bi, Asante, Asante, nneɛma yei. Wɔkyena bi na Asantefoɔ de sogyafoɔ aba me so.
Me a na buroni no antumi annye me ɔni abɛsɛe me man. Nti ɛde no kɔsi akonnwa so ɛna ɔpereeɛ. Saa mmerɛ no ahemfo no yɛselɛte wɔn de kɔ saa colonial parliament no, legislative assembly, representing Akyem Abuakwa Ɔgyee ne seat. Nti ɔgyee ne seat no dɛ immediate preoccupation ne sɛ ɔbɛyɛ dede ɔadwen ne Fante scholars who were already agitating for the return of Prempeh no. Ɔde n'ano too mu.
Nti na yɛ Mfantefo ahemfo no na na ɛrepush sɛ. Fante scholars, yes, yes, yes. Yɛmma.
Ɛyi mmra, ɛyi Prempeh mmra. Mmra. Mmra. Ɛna ɔno de ne ho kɔ. Ɔde ne ho kɔ fɔre mu. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Asantefoɔ mmɛto nhyɛ ne so. Sɛ wahu sɛ wayɛ bɔne a, ayɛ sɛ akwadaa a wakɔ wie akwadaa ɛnan mu nkwan mu nam awe na ne papa ba ɛyi wɔn na apra kamakama yi wɔsi mpatsɔ mmea na mepra yi wɔn na ɛlɛ bɛɛd kamakama mmea na melɛ bɛɛd no sɛnea ɛbɛ kɔfa bɔne mu a ɛba no wayi nkwan mu nam baako koraa wapra siesie apepa eti wɔgyina mu dendendendendendenden ɛma gɔgis bɛg mu nyinaa gye tu mi sɛ ampa Nipa no yako adi wɔn so awie. Ɛ, Asantefo ahyɛ yɛn ase. Ɛyɛ na wɔn asi ɔhene foforɔ. Ɛyɛ dɛn na nana yi wahyɛ baabiara akyɛ saa? Ɛna yɛde no baeɛ. Nti mmerɛ a ɔba bɛduru Ghana deɛ, wɔn mu ɔdaa wɔn ase kɛseɛ yie pa ara in his speech no, Fante scholars yi, wɔannya, yɛfrɛ no sɛn, ɛ, Ofori-Atta the first, ɛwɔ mu. He thought it was genuine. Wɔnim sɛ eh, yɛ me wife ka kyerɛ me sɛ west bi wɔ ha metena TV so a me use ɔmpɛ nti me nyusu. Mm. Nti nea mɛka ne sɛ na nka pɛ sɛ ɔka dɛn a wife mpɛ no meka yɛ sɛ na kyɛ sɛ maka menka na meka sɛ hypocritical eh, sɛ deɛ no ano but wantie wante ah, ɔwɔ adwuma mu ɔwɔ adwuma mu ɔnte wɔsɛ yɛ wise bi wɔ ha Etia nnipa bi nti a ma me nwi so bio. Hypocritical deɛ ɛsɛ ntia obiara. Ɛwɔ deɛ ntia obiara.
Nti neɛ na nkurɔfoɔ fi Asantefoɔ feel sɛ Nana no adwuma no a wɔyɛ no yɛ very genuine na ɛka ho na ɛma yɛde prɛmpɛ defence san bae. Wɔno deɛ wɔnim deɛ na wɔyɛ. Nti Nana yi ɛbɛ wieeɛ ɛma biribiara yɛ kama. Obiara koraa nim sɛ ɛnkyɛɛ bi about three years ago or four years ago ɔsɛ tutu di second ɔte akonnwa si hmm. ɔba akyɛ bi ne speech no mu ɔkaa sɛ nea ntira ma aba ha no mebɛda mo ase nea mo nana ɛyɛ maame a na me nana aka si shell hmm. na ɔtumi bu ama yɛde no ɛbae mepaakyɛ owie no mebisaa ahemfie hɔfoɔ mpanimfoɔ no bi sɛ monim history no na ɔmo si yɛ nim na mmom at least Ɛyɛ ɛko berɛ na ɔko maa Britain ɛna ani berɛ a ɔba abɛfa Golden Stool akɔ ne nyinaa anyɛ yie na on record nso no ɔkasaa sɛ yɛmfa Asantehene mmra nti nea ɔyɛɛ kane no sɛ yɛne no ankɔko ho ntɔkwa a nea ɔyɛɛ no akyire no n'ase ɛhɔ ɛsɛ yɛde ma no nti wɔn nim paa but sɛbe wɔn nyinaa yɛ smart two sides ne nyinaa nti ɔno nso kyɛ sɛ ne ba ɔbaa no nso yɛ hypocritical. because etutu deɛ no hmm. ɔno nso yɛ the same hypocrisy wɔnim paa sɛ fɛ papa no deɛ na ɔde kɔva kɔva biribi so ɔno nso menhyɛ da mmara mɛka biribi nti ne nyinaa yɛ agorɔ ɛboa ma ɔman no nya koreyɛ na yɛkɔ yɛnim na akyema bua kwa deɛ megye ne sɛ nka woka yɛ ɛka twii ne nyinaa nka ɔmo yɛ smart kyɛn wɔ biaa. You see plan no ɔmo yɛɛ sɛ wɔn bɛma Asante atɔ fam na ɔmo ne yɛn nyinaa yɛ pɛ na if possible ɛbɛba wɔ anim no they didn't give up that plan and the next plan was that da biaa yɛn fa yɛn ho ngye public service mu sɛnea yɛbɛbɛn broni no. Nti when the, the traditional one more or less failed no they saw the next plan to be either politics. Public service. Ɛna ma Asantefoɔ kɔkyekyere kuro bi wɔ Ɔti na wɔ Volta Region yɛfrɛ no Asato anaa kuro bi ɛyɛ ɔman bi a yɛfrɛ no Sahwi ɛsa awie nti ɛsa awie deɛ a anaa ɛsa to atwa deɛ a ah, ɛne Sahwi na ɛno no ɛsa awie ɛsa awie Sahwi ɛna wokɔ Ɔti kuro bi de Asato. Ah. Ɛsa to atwa. Nti sɛ ɛsa awie deɛ a, afei ɛsɛ yɛtena ase for development. Nti akyemfoɔ nne se sɛ ɛsa no awie aba n'awieɛ deɛ a, yɛn scheme biribi foforɔ. And what was the scheme? Yɛmfa yɛn ho mfɔre public service mu. Always be close to the government. Na ɛno na ɛbɛboa mo abɛdi asantefoɔ anim. Because eh, wei mu no, Asante akonwa no ayɛ a political because they formed an empire na wɔn fii sɛ wɔn nhyɛ obiara ase nti yɛn nsuro president yɛn nfa yɛn ho nkɔ bɔl politics mu nti wahwɛ a Asante yi ne ntumi nka sɛ ɔyɛ NPP ana NDC ana CPP ɔyɛ ne ho sɛ is above politics like Queen Elizabeth or ɛnni ɛbɛka sɛ King Charles saa na wayɛ ne ho na the stool no has been placed above politics ɛna ɔkyema nse daabi. Hwɛ! Yɛɛ yɛ deɛ above politics a, hwan na ɛbɛte yɛn din? Asante din no deɛ so dada o, yɛn yɛmfoɔ so mpɛ din. Enti, from Ofori-Atta the first ɔlayed saa foundation no bɛsi nnɛ, sɛ woahwɛ a, Akyem-Obuakwa Royal House, whether it is CPP, PP, eh, PNP, UGC. UGC, baabiara na wɔn hyɛ politics no mu a, da biara na wɔn pɛ Ɛsoro hɔ. ɛsoro hɔ nko ara, bɛntifi. Wɔpɛ sɛ wɔn bɛn atifi. Nti wɔn ne colonial government no yɛ one ɛboa wɔn ma wɔn nya scholarship bebree meant for even the Akyemɔbuakwa as a state na ɛkɔ royal house no hɔ. Okay. Ɛnde ɔkyen bi ni bi aka sɛ onim ɔboa ɛna ɛma abufuo ba wɔn mu no sɛ all scholarship everything. Nti mepatwa yɛ pa krakyefoɔ efi a wɔn produce akrakyefoɔ wɔ Ghana hɔ a ha they are next to none and they should give them scholarship bebree through British government afei after independence in politics no da bi ɔmo ɛnam sɛ ɔmo kɔ fa aborɔfo no adamfo adamfo na through that da bi ɛsɛ ɔmo no it was a policy nti sɛ wahwɛ a tam yɛde nana akufo ado ɛyɛ npp presidential candidate first mhm. ne yɛda na adi wɔ kasoa rally no he said it ɔse efi a mmemme firi mu ne deɛ public service na ne yɛde dware yɛn da bi ɛpɛ sɛ yɛyɛ politics ne yɛtua ɛsoro mpakyɛ obiara pɔn san play ɔkan no kasoa to the whole nation na ɔmu a ɛnim history no de tɔ te sɛ ɛyɛ agorɔ bi na na ɔredi ɔkasa no nso ɔbɔ nnipa mmienu din nnipa mmienu na na ɛha no ɔbɔ ne nana ne wɔfa gya bi da nkwa edin na ɔsan ɛbɔ ne tamfo Kwame Nkrumah edin nti ɛyɛ adeɛ ɛhyɛ wɔn etirim nti wɔn sɛ Asante no wɔn ntumi wɔn but they will come back later to defeat Ashanti I will tell you. Nti wɔn de wɔn anwie no na wɔn ne aborɔfo no bɛyɛɛ one to the extent that mm -hmm. during the second world war mm -hmm. Ofori-Atta the first yɛ owu 1943 no mm -hmm. ɛka kyerɛ aborɔfo no sɛ you know sɛ Akyemabu Akwankuwa na Ghana nyame kyɛɛ yɛn dɛnkyɛmmoɔ Ne borɔfo din ne sɛn? Dɛnkyɛmmoa borɔfo din. Menim ne borɔfo din. Ɛyɛ sɛ wohu ano na ɛyɛ den dodo ɛyɛ sɛ wohu. Me menim. Ɛno ne diamond. Ah, ei, dɛnkyɛmmoa mmom yɛ diamond. Ɛno ne diamond. Diamond ne twi ne dɛnkyɛmmoa. Aha, ɛna sika kɔkɔɔ yɛ gold. Ah, oh. Enti, ɛhɔ nko ara na ne yɛtu. Diamond ɛyɛ dɛnkyɛmmoɔ wɔn mo royalties na heavy wɔn sɛ diamond ɛte sɛ ya ne value ne gold value sɛ ya nsa na ato diamond ɛte sɛ yi ɛne timba ne gold yɛ tu wɔn asase so royalties no ɛma oforiata ka kyerɛ aborɔfo no sɛ war no a wɔn mo ko second world war ɛsɛ yɛnyɛ biribi de support wɔn na wɔn tumi defeat germany. Ɛna wɔkaa sɛ, Wɔn sika no, jet ketewaa ne sɛ ne kɛseɛ te sɛ kuro, momfa ntɔ na ɛnyɛ symbol sɛ during the second world war, Akyem Abuakwa Royal House bought the Germ uh, British a jet to fight the Germans. And the agreement was that, the covenant was that, sɛ dabi dabi dabi dabi ɛba sɛ mofiri ɔman no mu akɔ a, na mode ɔman no ahyɛ yɛn nsa.
Ah! So you know where the agyapadeɛ starts from? Ɔn baabi agyapadeɛ no firi ba. Okay. The agyapadeɛ deal no.
Okay. Ɛna aborɔfo no gyeeɛ. And to cut a long story short, they were prepared to do bibi wɔn bɛyɛ bi wɔn bɛ pushi ɔkyeman akɔ anim. The first one was that even though United Gold Coast Convention a yɛteeɛ no ɛyɛ Yɛfrɛ no sɛ Enzima Akɔtɔkɔ Dehyeɛ Paa Grant na ɛteeɛ. Ɛna obiara nim sɛ ɔno na na ɔyɛ chairman anaa ne kɔfare bae anaa bank roller anaa president. Na obiara nso nim sɛ first vice no yɛ another Nzema man RS Blay. Ɛna JB Dankwah deɛ na nka ɔtɔ so tere ɔyɛ kumaa wom.

Politics nyinaa kɔfare by 1947 ɛyɛ Park Grant a aborɔfo no bo fuw no ara sɛ wabue yɛn ani ma yɛgyee ne concessions nyinaa wɔ ɔman wei sɛ mmuma ne timbered hundreds of thousands of logs na egu Takoradi Harbour ne Axim Beach na yɛgyee ne contract de maa South African businessman Called RT Briscoe, papa wei nnɛ yɛ nkae no, yɛde abɔdin no maa JB Dankwam. Sɛ ɔno wandi nkɔnkɔnsa.
Yɛde ɛmaa no. Na mm. abufuo no a meka no ne sɛ, mm-hmm. abere a wɔn tena ase a yɛte United Gold Coast Convention no, The whole idea no ne sɛ, wahu sɛ at the time a yɛte UGCs no, nnipa bebree adwene maa wɔn ho so. Wɔn kasa bi a wɔn se eh, JB Dankwa was a lawyer, JB Dankwa was a lawyer. Indeed, JB Dankwa was a member of the colonial parliament, legislative assembly, representing Akyem Abuakwa, that time a ɛyɛ handpick handpick ɛyi no. Ɛna yɛfrɛ ne sɛ Grant,

Ti yɛn to so aba. Nti ɛnde yɛ dabi anopo nsa anopo ti sɛ that time no. Ei obi a that time no ɔno na okuta PhD wɔ Ghana ha sei wobɛtumi ne no abɛ stand nti saa nnoɔma no bi na na wɔn ɛyɛ nti saa foɔ no na ɛyɛ leading. The time na people teacher no beating no na okuta PhD. Ɛnde ɛnde no na still okuta PhD ɛnde sɛ na universal adult suffrage na party politics abam the earlier ones no na ɛnyɛ on party partisanship. Nti no nea ɛkɔkɔ sii yɛ no sɛ mfomsoɔ a wɔn yɛ nyinaa no ɛne sɛ. Wɔn ne aborɔfo no yɛɛ one sɛ we are already members of the colonial parliament otherwise we are business men na mmom as eh, Godisberg ɛka to hɔ no africanization policy you should grow the Ghanaian the Gold Coaster na da bi yɛde ɔman no de ahyɛ ne nsa saa deɛ a yɛnte amanyɔkuo bi na anytime biara buroni no ɛrekɔ no na ɔde ɔman no ama yɛn And na mmom wote a, there must be an administrator to do a full time work in the office letting people to know sɛ amanyɔkuo bi nie nti the moment aburoni ni bɛfiri hɔ no mm-hmm. na ɔman no abɛhyɛ yɛn nsam nti na wɔn sɛ self government within the shortest possible time na ɛnyɛ full time work for them but that anytime it became necessary for the white man to leave as Gogisberg had started in 1925 no na akɔ wɔn hɔ. Ɛno na ɛma wɔn kɔfa Kwame Nkrumah baeɛ because he was unemployed. Two, he was not a lawyer. Obi ɔyɛ lawyer no kɔ ɔde no baeɛ the following day no wama ne briefcase so ɔkɔ court. Third, he was an enzima like uh, eh, pagrant. Nti wo daadaa ne de n'aba ɛbɛyɛ yie. Four, He was completely penniless and that was true. No, so, Kwame Nkrumah ni hwee.
Dabi no. Eh, no ni hwee, no deɛ. Nti sɛ ɔbaa ne nso ɔkuta ne briefcase bi a ne ntaade gum ɛna one container load of books. Nneɛma hmm. onye sika bi ade ɔde tɔ no. Eh, books. Na wɔba bɛduru hɔ. Wonim n'asɛm mɛbo. Nti no, sɛ yɛka kyerɛ no sɛ yɛbɛma no hundred pound a month a, adwuma bi a ɔyɛ no, obegyae ama. Yɛbɛtɔ books no daa. British British pounds hundred ne yɛde ma Kwame Nkrumah a ɔnni adwuma bi ayɛ wɔ Britain. Na nnɛ koraa no, hundred pounds a lot of money nnɛ. Na those days, nineteen forty seven, nti Nkrumah was very excited ɛna ɔbae. The problem that UGCC faced ne sɛ saa papa no, Ade a ɔhwehwɛ wɔ wiase ara ne fawohodie, ɛno ho adwuma na ɔkɔkɔsuae. Nti ɔno baa na momo se yɛyɛ no systematic process, forgetting that you are fully employed. And others were unemployed. Ɔno yɛ unemployed. Ɛna ɔbɛduruiɛ no nso a hundred pound a month no moate so sɛ ɛne deɛ we use it to bait you to come, we will give you twenty five pounds a month.

The way ahemfo no bɔ gye no so, ɔka n'asɛm bi a wɔn ani gye, ɛsan ma ne sika to no bottom, ma no aduane di, ma no nsuo nom. Nti twenty five pounds wɔn bɛtumi a wɔn suspende. Nti Nkrumah did not accept the money. He didn't. But he started the work and did the work. Nti adwuma no ɔyɛ na JB Dankwa ɛretwɛn sɛ pa grant a wayɛ akokora no ɔbɛwu ɛma na take over UGCC no wabɛyɛ first leader of this country no.

Yes, thirty four. Nti wo di boma na ayɛ thirty eight. Mm-hmm. And immediately the party collapsed. Which party?
The United Gold Coast Convention. UGCC eguyi.
Eguyi. Uh-huh.
Nti the ɛna ɔsan bɛ stand election 1954 ɛna ne wɔfa ase on the ticket of CPP ewin ne yɛ. Nadafo ne wɔfase pipu tikya no. Ne wɔfase pipu tikya no. Na bɛ nwene ɔno okuta PhD. NPP lɔya no a ɔkasa bebrebe no kora ɛfɛ ne sɛ. Obi bɔ hen? Dabi dabi young guy ɔkɔ wuntumi station no. Mɔnsa Mɔnsa that should be his father that should be his father. Okay.
Nti saa asɛm wɔ esi no Ɛha ɛɛ yɛfrɛ no sɛ Akyemɔbu akɔ Royal House yie paa. After sɛ JB Dankwa lose election. Because ɔno na ɔba abɛyɛ ɔmampanin. Na ɔwɔ sɛ. Ɛna lose election.
Wɔn sɛ sɛ wokɔ parliament a ɛyi ɛyi no British under the British constitution no. Mm. Na nka yɛ obetumi yɛayɛ no either opposition leader or leader of the government ɛwɔ hɔ. Wɔn yi wɔn from the minority party and the majority party. Yɛyi biribiara from parliament. Ɛyɛ British constitution no. Okay. Ɛyɛ Westminster deɛ no. Nti once you lose, it means you are out of politics, politics completely. Kai.
Ɛna Asantefoɔ no nso sideline no because of the age old enmity between Asante and, and Akyem. Ɛno nti no, Asantefoɔ no na wɔn yɛ CPP foɔ. Na 54 election no ɛna wɔn kɔkɔ te NLM. Wɔn sɛ sɛ yɛate yɛn ho afiri CPP. Na UGCC deɛ na Asante nka ho, Big Six yi ɛdeɛ yɛ yɛ yɛmmɔ Asanteni biara din wɔ mu da, yɛmmɔ ɛɛ Ɛwɛni biara wɔ Northerner na wɔn nka ho, na ɛnduru hɔ. UGCC na anka wɔn pɛ fawohodie ama the colony, a JB Danquah suggested the name Akanman, ɛm sɛ wate pɛn? That's right. Obiara nim sɛ Akanman, Ghana mfiri JB Danquah, ɛno mɛnte mu biom because waka no a thousand times. That's right. Ne concept yɛ Akanman, Akanman nso Asante ɛnka ho. Mama me nka ya mɛyɛ politics ɔyɛ. Dabidabi yɛ sɛ ɔka yɛ yɛ history na sɛ history kama yɛ nkɔ lawyer. Nti eh, eh, asɛm wei. Yɛn wie nnɛ kyerɛ ɔmɛba. Maybe yɛn so ne aka ne deɛ eh, more than two thirds kɔ. Wode ka yɛn wie kyerɛ ɔbɛba. Nti ɛkɔ baa saa no na kyerɛ sɛ Kwame Nkrumah bɛyɛ prime minister. Na adeɛ san yɛ wɔ abufu ne sɛ asantefoɔ Ehu secret no na the most foremost eyi eh eh eh poli akan politician instead sɛ ɔmbɛfa no ɛyɛ JB Dankwa ɛna Asantefoɔ prof kɔ faa obi a ɔbɛtumi a challenge Nkrumah na Akyemfoɔ no adwene sɛ sɛ obi bɛtumi a challenge Nkrumah nka ɛnyɛ Dankwa na Asantefoɔ no sɛ daabi yɛwɔ yɛ dehyeɛ ɛwɔ ha wɔn sɛ saa mmerɛ no Ashanti Ahafo and Bono na yɛ one region na Bono no yɛ Ashanti West Nti na Asanteni, in quote, Ɔyɛbono no deɛ but part of Ashanti region, ɛno ne Professor KA. Busia ɛna Asantefoɔ no kɔfaa no baa bɛ leadi wɔn party. Nti at independence the leader of the opposition was Professor KA. Busia. Nti na kyerɛ sɛ Danquah deɛ yɛgu n'anim ase wɔ politics mu. Ɛma according to Joe Appiah, Doctor Joe Appiah, Proceedings of the Ghana Academy of Arts and Sciences, mm -hmm. 1974, 75, page 20, pages 28 and 29. Ɛhye akyem abu akɔ to the stand sɛ ɔkyɛn yene ne frɛ no ɛna ɛbɔ akonnwa de maa no ɛwɔ kyɛ bi akonnwa no yɛ the twafo hene of the akyem abu akɔ state. Nti that was the highest political achievement a wɔnyaeɛ ansa na ɔkɔ wuom, I think 1965. Nti ɛha no, ɛɛ sɛ wohu sɛ the first reason a nti bɛma obi bia ofiri efie hɔ ne bu bɛfu Kwame Nkrumah no ɛne akonnwa no a JB Danquah ɛnyɛ nni wabrɛ wɔn ne aborɔfo no ayɛ agreement sɛ kwan biara so yɛde bɛma JB Danquah to the extent sɛ 1950 Kwame Nkrumah declare positive action na yɛde no kɔtoo prison no JB Danquah made a statement thank God the wolf has been caged mm. thank God the, the wolf, wolf has, has been, been caged, caged. Uh, Kwame Nkrumah nti na kyerɛ sɛ ɔbaa bɛdi ɔmanpanin no Ɔreba benya adi. Unfortunately, Kwame Nkrumah puei 1951 election no mu. So JB Danquah refer to Kwame Nkrumah as a wolf? As a wolf.
At the same time, don't forget Wo wolf earlier, kura ne twi bɛyɛ dɛn? wolf, eh, pataku.
Okay.
Earlier on, so,
lawyer kɔ mepɛ sɛ mesrɛ i don't want to wo de kɔ lawyer nti mentoa so kɔ nti sɛ woahwɛ a kwame nkrumah na ama aborɔfo no ne akyemfoɔ agreement na wɔn yɛɛ no amem sɛ nyɛ nkrumah a nka wɔn nim kwan wɔn bɛfa so a ɛde akonnwa no ɛbɛma yɛfrɛ no sɛ ɔkyeman dehyeɛ jb dankwa nti from that time no na ɛsɛ wɔn hunu kwan wɔn bɛfa so a akonnwa no wɔn bɛnya adi. So wɔn de wɔn ho bɛbɔɔ nineteen sixty nine election ne deɛ na Asantefoɔ di wɔn ho so, wɔn adwene maa saa adwene no aba Akyemfoɔ tirim no ne wɔn tirim. Okay. Ti sixty six election eh, sorry sixty nine election no yɛn yi mfirim. Six seventy nine third republic deɛ no ɛna Akyemfoɔ no. kɔ joinee Asantefoɔ really for the first time because Ashantis were on their own if anything mpo a na nka wɔn a wɔn ne Asante yɛ one na nka ɛsɛ ɛyɛ NPP Northern People's Party mhm. ɛna Voltarians Trans Volta Togoland Party wɔn na wɔn ne Asante yɛ baako wɔn mmiɛnsa na ɛka bɔ wɔn na ɛfam United Party na UGCC nka United Party ho that means Dankwa na ɔnka UP no ɛho. Nti Asantefoɔ ntie na wɔn nfa wɔn ho adwene na wɔn nka ho na yɛ ɔkyeman no deɛ very smart ɛna me sɛ among the twi speaking people no wɔn yɛ anyi ntum sɛ akyemfoɔ no ɛyɛ sharp ɛyɛ smart ɛkyɛn yɛn nyinaa wɔn yusu wɔn adwene kyɛn yɛn nyinaa wɔn wɔ adwene kɛseɛ ɛkyɛn yɛn a yɛaka no na nnɛ no ɛna ɛyɛ akyerɛ mu no. na adwene kɛseɛ no na wɔn de yɛ dɛ yi. adwene kɛseɛ nyɛ no wɔn abɛnya ɔmanpanin adi. sɛ wɔn yɛ de yɛ ɔmanpanin na wɔde yɛ ɔman no yie. Ɛyɛ adwene kɛse yɛde yɛ nneɛma hunu. Dabi, dabi, nipa no ɔsɛ ɔgye ɔman no afa, nti adɛn na ɔgye ayɛ ne yie? Ɛɛ, nti na meka yi sɛ wɔn a wɔn adwene kɛseɛ no, ɛyɛ adwene kɛseɛ a yɛmfa nyɛ ade pa. Well, maybe. Ka, can you describe Kwame Nkrumah as a wolf? Lawyer kɔ. Nti, ɛbaa no saa no, hwɛ nyansa a wɔn huni, wɔn sɛ sisi ara no, wokɔ Akyem Abuakwa a, wɔn constituencies no should be about six. Wɔn constituency ɛwɔ Abuakwa North Central, Atiwa, Fante Akwaa. I'm about the sixth or seventh. Ɛna wonim Ashanti Ashanti wɔn constituencies. In Ashanti metropolitan Ashanti no ɛyɛ forty six. Na afei Ahafo as Ashanti ɛyɛ six. Mm. Na waba New Dwaben North and South mm -hmm. two. Okay. Wọ́n sɛ sisi a na wɔn wɔ fifty four. Na Eh Luzile no Kwawu nso yɛ Asante, that should give you about four, nti ɛba bɛka ho a na ɛkyerɛ sɛ out of two hundred and seventy five constituencies no Ashanti and then external Ashantis no nyinaa ka bom a wɔn no wɔ almost sixty constituencies, mm. almost sixty ɛna obi deɛ at least six or at most seven. ahu sɛ ɔmfa ne ho mmɛbɔw in an otherwise unequal alliance. Mm-hmm. Te sɛ wahu ayi bi anansesɛm bi no a akoawe anifuraeni no ɔno ɛnam ɛna ɔsɛ ɔwu ani afura na sɛbe cripple no Ba fine no krepoo no ɔno ntena wo kɔn so na fa no kɔ afuom because ɔno na ɔkyerɛ wo kwan nti krepoo no hu nyansa sɛ maame nsɔ wo nsa fa me si wo kwan ho na yɛnkɔ no bia nsuo wɔ hɔ ne yɛtwa nsuo no na yɛammerɛ nti anifuraeɛ ni no fo as long as sɛ ɔpɛ sɛ ɔduru afuo mu hɔ no ɛɛ sɛ ɔsi nyansani no kɔn ho ɔsi nyansani no si no kɔn ho nti na kyɛ sɛ bafan no de n'adwene na ɛdididi nti Aha no yɛ Ɔkyeman no ne ayi no yɛfrɛ no sɛn Krepong no ɛna Asanteman ɛne Anifuraeni no wopɛ wo mpo that is it that is the unequal alliance a Akyemfoɔ afɔɔso Asantefoɔ ma wɔn agye ato mu sɛ ekuo bi wɔ hɔ yɛfrɛ no Dankwa Buzia club mpakyɛ ɔyɛ Dankwa Buzia club from what I have narrated so far because Dankwa belong to the UGCC okay. and then the NLM Baffour Akoto founded it mm -hmm. and when it came to UP United Party it was Siamon Diadonk mm -hmm. Dombo SG Anto mm -hmm. Baffour Akoto ɛna mm -hmm. ɔmo mmiɛnsa no yɛnkɔ yi obi ɔbɛba bɛyɛ yɛ leader. ɔkuta superior education a obetumi afeesi Nkrumah with the superior education. Ɛno ne KA Busia. Nti na kyerɛ sɛ Danquah deɛ wɔ mmam. But nkurɔfoɔ wei kuta adwene kɛseɛ sɛ, sɛ yɛtwe yɛn ho a with six or se seven constituencies even today out of 275, da bɛn na yɛn nipa ɛbɛba abɛdi president of Ghana? Na mmom yɛnyɛ ne sɛ, firi tete nyinaa yɛwɔ Danquah Busia club. Nti mo Asanteman nyinaa ne srɛm, Asanteman, Ɛne srɛmfoɔ nyinaa mo mo deɛ no buzia ɛna yɛn akyemfoɔ nso deɛ no hwan dankwa dankwa nti yɛn yɛn nko ayɛ wɔ baako ba mo a moaka nyinaa no nso mo wɔ baako dankwa buzia
nti wɔhu sɛ 79 election no ɛna wɔn propose to Ashantis sɛ big six no nyinaa awu Big six no. Ɛwu. Na eyi wɔ hɔ, eyi te ase. Ba yɛ ni big six biara. Ɛɛ yɛ ni big six. Wɔn ayi nti yɛ mmɛn kɔ hɔ nnɛ. Na wɔn deɛ ne sɛ big six no that imaginary big six no mmienu na na ɛyɛ CPP fo Akoagyen ɛne Kwame Nkrumah. That's right. Na Akoagyen na ɔte ase no yɛ CPP ni. Okay. Na yɛfrɛ ne sɛ wɔn mu aka na ɛyɛ UP foɔ no eyi ewu. Obi ewu aka pawuri nti ɔyɛ the automatic leader of the mate me ho ayi yɛfrɛ no sɛn tradition na asantefoɔ no se daabi na wei deɛ ɔbaa mu sɛn ɛno na wɔn bu fu yi wɔn kɔkɔ te united national convention unc ɛyɛ nsa ɛyɛ clean that's right ɛma pawuli instead of joining the ashantis pfp Victor Usu, mm -hmm. Popular Front Party, ɛyɛ nsoroma. Mm -hmm. Wɔn kɔ join ne PNP foɔ President Nkrumah's party. That's right. Ɛma PFP elusu yɛ. Mm. Now that ɛyi no ɛɛ ɛɛ republic ni yɛ tu no. Mm. Ɛba fourth republic na wɔn de dankwa buzia ɛyi ne baa yɛ. Sɛ yɛfɛ ne sɛ akoa wei Victor Usu no ɛyɛ leader ɔni hɔ ɛna Paa Wuli nso yɛ leader of UNC wɔni hɔ ɛsɛ mo de yɛ nipa ɛde yɛ wɔn yɛ ɛyɛ na nyame boa ɛ mhm. ɛna this man a standing politician then professor Edubuahin ɔyɛ ɔkye ne ofiri ɔsiam. Ɔbɛyɛɛ presidential candidate na election no nineteen ninety two ɔmo boycott yɛ nti eduru ninety six no ɛna nkorɔfoɔ yɛ sɛ okay yɛse eduru mu ten eduru mu ten ɛnyɛ hwee nti ɔmo yɛɛyɛ a bkofoɔ ewini yɛ na ɛyi yɛfrɛ ne sɛn ɛɛ akuf nana akufo ado elusu yɛ ɛwɔ sunyane but ɔse ɛnyɛ hwee enduru yɛn so ɔmo kɔ a ɛbɛba yɛn so yɛso. Nti at the Legon congress no, obiara sese sɛ aduru yɛn so, aduru yɛn so, aduru yɛn so, to the extent sɛ even when there was a tie, wɔn san too aba no, wɔn kɔ yɛɛ negotiations ɛma papa yɛ fɛ ne sɛ. Allan. Allan ɛpɛɛni baabi tenae ma yɛde maa Nana Akufo Addo. Wahu sɛ wɔn kuta adwene kɛseɛ. Mmere no duu yɛ a, ɛyɛ sɛ Akufo Addo nso te aseɛ sɛ Sesei no aduru Asantefoɔ no turn no do you know what he started saying kɔ Kumase ka kyerɛ Asantefoɔ no sɛ yɛ tradition no ɛyɛ mmiɛnsa ɛyɛ Dankwa, Buzia ɛna Domo nti mesrɛ mo ɛwɔ mu sɛ Asantefoɔ yɛmfa Asiremni nyɛ yɛn leader deɛ ɛpɛn deɛ nso aduru wɔn so a ɛyɛ sɛ yɛde akonnwa no ɛma Domofoɔ ɛna